Әссәламәгаләйкемнәр, җәмәгать, 15 июль Сабада журналистлар өчен махсус беренче тапкыр Сабан туй оештырдылар. Беренче тапкыр кисәтеп куям, әйе. Карыйк әле бездә кемнәр бар монда? Кемнәр нәрсәләр укый, кемнәр нәрсәләр карый? Киттек. Класс

Ул матур булыр дип, бар күңелле булыр дип уйлыйбыз. Барысына кызык булып, иң мөһиме редакцияләр бер-берсе белән аралашып, э, редакция аша шундый сөз сүзләр булсын дип, инде русча әйтәм, сүзләр булсын дип, шундый максат белән ясаган идек.

Әлхәмдүлилләһи раббил галәмин. Ар-Рахманир Рахим. Бүген Татарстанның тормышын Татмедиасыз күз алдына китереп булмый. Һәрбер авылда, һәрбер урамга безнең гәҗит килә. Һәрбер район үзәгендә радио, телевидение эшли. Һәрбер җирдә сайтларда, социаль челтәрләрдә безнең журналистлар эшли. Тормыш бөтенләй кайный, татмин ексә генә. Жизнь журналист, она круглосуточная. Журналист нужно круглосутки быть. Думать постоянно, жить этим. Это наш образ жизни. Самое красивое, самое интересное, самое незабываемое профессия на свете. Это журналистика. Менә без бәйрәм саен инде кешене карап йөрибез, кеше нәрсә җал иткән, ник җал иткән, гел төшереп, күрсәтеп йөрибез, кабына үзебезне үзебез күрсәтик, үзебез җал итик. Барыгызга да матур бәйрәм булсын. Халкыбызның тормышын Сездән башка һичшиксез күз алдына китереп булмый, шуңа күрә һәрчак бергә бурыгыз, булыгыз милләттәшләребез белән. Алардан бер дә аерылмагыз, аларны тыңлый, аларның гозерләрен ишетә белегез һәм аны хакимияткә, дәүләткә җиткерә белсәгез, менә безнең тормышыбыз һичшиксез урында таптанып тормас, гел алга барыбыз. Ул мәкте язганча, без булдырабыз сезнең белән. Бәйрәм белән, кадерле дуслар!

Күңелемә хуш килде. Күптәннән инде, бала чактан ук, әйме карыйм, әйме. Бер сорау, нишләп әлеге Сабантуй Сабада? Сабада-бада. Синнән башлыйм. Сабада-бада-бада-бада-бада-бада. Кабул итәбез, кабул итәбез мондый җавапны. Сабантуй белән Саба, Сабантуй. Күрәсең ничек алар охшаш башланалар. Саб, саб. Син болар, ә тукта, син болар арасында иң өлкәне күренеп тора. Әйе. Нишләп Сабада әлеге сабан туй? Миниханов каян?
Сабада. Тиздән син әлеге журналның редакторы булачаксың. Журналистлар сабан туе. Сез нәрсә, гомумән, нәрсә, нинди чәчү эшләре тәмамладыгыз сез? Журнал чәчтек, язмалар чәчтек, язмалар чәчтек. Чәчмәгән әйбер юк. Бөтен әйбер чәчәбез. Ә, Сез, э, гомумән, тагын э, башка редакцияләрне күзәтәсездер бит инде, әйме? Э, Алар арасында яратканыгыз бармы? Әйдә, синекеннән башлыйк. Менә тагын менә Татмедиада яраткан басмаң, күп речегең.

Бүләкләр нинди? Нәрсәләр бар? Каләм бармы, каләм? Видеокамера. Журналистларга шул кирәк бит инде. Саба, рухымнары. Күп сөйләшмәйнеләр. Әлеге топ-медиада яраткан басмаң бармы? Фәхри Казаннан тыш. Йо, йо, анда тыш. Әйдә, әйдә, сине карыйбыз. Татарстан журналы. Сезне укыйлар. Рәхмәт.

Ә менә туганайлардан тыш тагын яраткан басмаң бармы Татмедиада? Татмедиада мин укыйм Интертат. Интертат. Әйе, һәм Шәхри, Казан. Менә шул ике зур басманы укыйм. Буларак Ә алар баралар. туганайларны укыйлармы? Белмим шул, ансызалардан сорарга кирәк. Әйе, укыгыз туганайларны.
Укыгыз. Һәр керәшен йортына туганайлар. Әйе.
Әс тагы. Җитте, җитте, җитте, җитте. Җитте.

Сен инде иң беренче булып килергә тиешлең бит инде монда. Әйдә, әйдә. Такмедида эшләдем узган ел, аннан киттем. Ләкин минем йөрәктә Такмедия һәрвакыт урын алып тора. Шуңа күрә мин килдем. Ә менә хәзер Такмедида булган кайсы басманы рәхәтләнеп укыйсың? Күбесен укыйм, журналларны укыйм, бигрәк тә Казан утларын укыйм. Идел журналын алдырам, Ялкынны сатып алып укыйм инде. Шәһри Казанны укыйм һәм әлбәттә интертат сайтын бик каты яратам.
Бу бөтен коллекцияне җыйган. Татмедианың бөтен ниләрен, бөтен басмаларын җыеп алган. Җыям, чөнки мин яратам Татмедианы. Кайсы басманы рәхәтләнеп укыйсыз? Үзегезнекеннән тыш. Мин үземнекен вообще укымыйм бит аны. Нигә? Мин бит аны язам. Әйе. Мин Татмедиада мин укыйм Казан утларын һәм укыйм мин э, мине генә безнең мирасны. Калган берсен дә укымыйм. Сәбәбен әйтәсезме?
Анда э, минем өчен әйтерлек яңалык юк. Мин аларның бик күпләрендә эшләп чыккан кеше заманында. Шуңа күрә мин аларны электән беләм, әйеме? Мин демократия чорындарак эшләдем әле анда. Ул вакытта сүз әйтеп була торганрак чорда. Әйеме? Ә хәзер безнең демократия ул әзрәк кенә тагын юкка чыгыбрак китте. Ә мәдәни җомга укыйм мин әле тагын. Мәдәни җомганы караштырып барам, потому- чөнки мәдәни җомгада анда Мәгънә- кайбер язмалар, мәгънәле язмалар була әле анда. Ул сәясәткә керми, ул милли сәясәтне алып бара. Ә әдәби журнал буларак Казан утлары һәм инде тарихи э, һәм э, публицистик журнал буларак Мәйдан журналы. Алар э, әйбәт журналлар, Мәйдан чынлап та бик яхшы журналга әверелде менә. Ә ни- Ә нишләп Сабада Сабантуй әле? Менә сезнең фикерегез беләсе килә. Булмый, инде булмагач, сабалар да тумагач, әйеме? Кем кабул иткән инде, әйеме? Бу мин бер әйберне әйтәм, әйеме? Менә Рөстәм Нургалиевичның бер елны мин Бәлдүр каләм алган вакытта әйтте, с прессой надо дружить диде, әйеме? Ул вакытта әле премьер-министр иде. Ераграк районнарда рәхәтләнеп кабул итәләр иде, чөнки бер әйбер бар. Матбугат белән дус булырга кирәк. Туфан абый әйтә торган иде бит. Без Погоданы ясый алмыйбыз. Әмма без погоданы без алабыз. Шуңа күрә погода бозылмасын өчен безнең белән дус булырга кирәк. Шуңа күрә монда ул сабага килү инде ул үзегез беләсез. Индульгенция, индульгенция, индульгенция сатып алу дигән сүз матбугатта. Булса килегез. Сорауларыгыз булса килегез. Монда чибәр кызлар күп, мин шуларны карарга киттем.
Матбугат белән дус булыйк, дуслар.